right eh, nyaya ndakudedzera panapa ndeyekuti pakambani panapa iweyo mashandiro ako ari kutifadza asingaiti saka sekambani yese nemadirectors haa ah, tagara pasi nemabhosi mamwe tikaona ti ah, rega tikupromote vamandebvu Ii haa maita basa ndinotenda ndinotenda.
Saka kubva nhasi ah, nyembe dzenyu takupai mamaneja vamandebvu rambai makadzvanya baba mandebvu ndozvatinoda izvozvo haa ndicharamba ndichishingira ndichiramba ndichiimprova boss saka tikukupai kambani ka nekambani house vana venyu tee chikobhadhara school fees ee eh. Ah, rambai makadzvanya, rambai makabaya. Tinotenda. Thank you boss, thank you boss.
Maswera sei baba?
Ndaswera maswera sei kunhaya mai? nhasi ndokufara fara amai good news good news haa mwari azotirangarira amai zvedu zvaita promotion iya yazotiwira kuti t patiri uri makanake life ichinje haa tabo haa nhamo yapera amai Minamato yedu yanzwikwa, yanzwikwa.
Haa kana mwana tiri kumuchinja chikoro. Haa mwana takutomuchinja chikoro straight zvamaitaura zveyamai. Mm, haiwa haa property nyowani. Wati kuenda unogara uko. Haa zvaitwa. Amen, amen, amen.
Ii, amen ndafara singaiti diwe wangu ah wangu wadii ndepsoko wandivorisei mwana wamai ah kune zuva wazokurumidza kubva kubasa wani
nesu ndaakurumidza kubaya vadheni daimhanyira madhamuka kwakwane kamukona kamukomana kau kabhoizi ah makorokoto soko makorokoto sakariseka mukomana kariseka mufana pateni kari safe baba apa kabuda kakafanana neni ndakazvizvara paya ha ah, makorokodo edu ari ngobatana batana soko ah, kwenini zuro paipe pamakabva paipe ndakabva ndatosvedzwa nabos paipe ndakabva ndatonzi promotion da ah, ndatochibabaka ndatomanejaka Eh, vananzi kambani ka da dheni rekambani da tikutoenda unogara uku dheni rekambani kutanga mangwana nyaya Ha, i-
inga zvako He, makorokoto ka makorokoto kosoko muri bho here muri bho fesi yenyu hameno zvayangochinja zvayaita muri right Kozi ndokuzivai ka mudhara wangu. Ha ndiri bho zvangu ndiri bho ndiri bho he ndiri bho he he he. Ha saka bho mudhara. Ndikaendende zvangu padeni. Ee ha ndichauya kuzoona mukomana ndichauya nemakorokoto ha ndichauya. Makorokoto ka makorokoto.

tiri one ndinoda iso panapa eya rega ndifonere soko mufesi wangu auye tingoita two course two course panapa ari kufona fana waya ari kudei ari kundishainira here nekamani ka nekamani house vapama ndevu madii madii mdara Hello Soko, hello Soko. Ah, ko mukupinda neipi ko weekend mdare? Ah, lesi zvangu padinha ndakaisa. Ndikumboona mukomana kumbotamba nemukomana. Eh, ndiri pa sekuru Medusa apo ndopandakatogara ndikutomwa kamo. Ah, svikai svikai Soko tandare, svikai tandare. Ah, pari kundibhowa ndega ndega. Svikai tongoita two coats two coats. Ah, saka bo. Eh. Ndikandisvike. Ndikandisvike ipapo amandefu. Ah, mdara. Ah, makurumidza kusvika mdara. Ndafona mai manje kaini. Asi mamutori padhuze. Ah, ndakurumidza kusvika ka. Eh. Ah, ndatomhanya ndakati eh, rega ndotandara nemunhu wangu mwana wamai wangu. Eh. Ah, pana pari kubhowa mdara. Papa zvitundi vava ndiri wani. Zvamai yoda so. Totombotandara zvedu. Ah, zvatasvika isusu takutanga kutofaya ka. Tisipo ungafayisa yei? Tauya isu ana pressure manager. Ega ndimi ka vana pressure manager vacho ka. Musipo imi harinake doro. Eh, saka imi makatotanga here kugara ko kamba nhapusi iya. Eh, haa but then kuti unopinda mangwana. Eh. But iri sei zvayo? Yakanaka here? Haa then racho inyama rakanaka. Haa kana madam but then vari kufara mudare. Zvisingaiti. Okay, ya ya ya, dzidza kanaka. asaka ah, ndichauya namadhamu wangu tomboionawo eh. ihasokwe dori ratsvirova nyonyo ririwaka weti inobva yawanda hariyani munhu rasa mvura mobaya patoyasa hayo hevi wangu hahevi kudzoka hasanopiwa rimwe sanopiwa rimwe mudhara ha rega nditofe rega ndipiwe eh, ha rega tinyatsousuura ka mfana uyo anafunga kuti inini ndikufara neupenyu hwaoda kurarama e kuda kuita mbinga inini sandaambinga no uyu ngaambomira uyu uyu ndauda tomboti atombonomhoresana nanoa nanebukadnezar zvanhasi chai chai akatiibva mfana uyo mina ndimutambe nyowani skirire patown Niwa kuti tangu wakuda kutobvira ndoputika bladha chaizvo hana nakiwa kumazopiwa here mapiwa here dore ha ndatopa ndatora ndatora ari kutonhora singaite haa doro riri kunaka mm. haa bho mdara haa ngatitsandarei tozoenda zvedu time time kaweekend aka tingadiko ah, ko mudumbu mangu chii ah, ko chii ah, ko chii nhai vamandebvu asi asi mabva kudya here zvinhu zvakaora kwamwe kwabvawo kwakutoireti yo yui yei soko Mandiita sei so ko maita sei so? Ah, ko iwe ko iwe wakuita sei futi? Ah, wakuninyadzisa. Ii usad ii usadaro mandebvu. Yowe. Yowe mudumbu mangu. Ah, ah zvako zvapera. Iya. Ipromotion here yamamida so ipromotion here ipromotion here. Ah, zvapera hameno ah, hameno. Ah, rega nditize ndiro pasi. Munhu asati wawanda vana. Zvaindwa. Baba mane. Baba mane pachikoro. Baba mane pabiro. Baba mane pachikoro. Baba mane pabiro. Ndega. Boys muri sei boys? Wanaika boys eh munaketa here eh, kuma flats kuya kunagarwa eh, namfana mandevhu ya eh, muzukuru wangu ya. Eh. Boss Sokel, flat ramadevhu hatinyatsorizive hedu asi haa takasvika tinotsvaga tsvaga taa paground ipapo. Haa yayaya eh, tikuda kuti muende ikoko ka aiwa eh, tikuda kuti tiende ikoko eh. Munopulanda tsikidzi eh, pamaflats ipapo pese eh. ndoda kuti eh, eh, iye nechimufesi chake cha chinonzi jirafu chacho eh, wambotsengwa tsengwa netseki dzidzodzodzo left right and center eh, eh, vatsengwa tsengwa north west south east eh.
ah, ko tsiki dzidzi dzakazopinda pinda mune dzimwe dzimba mafulaitse yakawanda ka iwe eh, handina basa nazvo izvozvo izvo eh. yaya ndizvozvo Chaizvo boss sokewo ngavarumwe vakomana ivavo. Ah, okay boss. Alright.
Tinotangira ipapo wangu eh. Asi eh vanhu vandi kunyanya kuda kuti vatsengwe tsengwe ka. Vasvetwe ropa ka. Ndivo vakomana two ivo vafana vaya. Eh, vafana vaya handiti kuti vaone happiness eh. As long as eh, ini ndichiri kufema chete eh. Saka eh, vakomana handi hedu tinotanga basa redu eh. Makanaka boss ake wandei.
Baba Mandebvu.
Vakomana eh. Vanonga vatsengwa tsengwa munyika umu. Vanonga varomwa netsikidzi vakomana. Itai zvanagara muchiita vakomana. Ndinokutembai. Ndinokutembai vakomana. Isai zvimanhamba timbowa timbowa. Takaenda kumisheni kunorumisa vanhu netsikidzi.

Ndakafirita mese mumakona umo ya. Ndokwira nemomo dzichienda mumaflats imomo. Itai zvamagara muchiita koma. Ah, makanyanya boys zvamaita nhasi. Ah, ndokupai pay yenyu vakomana times two. I think now ah, vakomana vaya vakutanga kutsengwa tsengwa manje nadzo tsike dzidzi. Vakutotanga kutochema izvezvi. nevana vadiki vanyimwa mafriziti muna july haa dzatavapulandira idziya bosi ka dzakabva kukuwala lumpao chaiko chaiko saka haa dzine hasha dzine nzara haa vakomana vakutotanga kutotsengwa tsengwa izvezvi panguva inoyi haa magona boys chimboisai ka zvimasango zvecelebration Timbo wazvedu eh. Msala, msala, msala, msala. Hey. Amu mire bato mira. Mira, mira. Music yenu ine inda. Inda, inda. Makapera mune mimba. Mimba, mimba. Muri bana. Zvaitika nhasi mumafulatsi vanhu vangofuma vakatsengwa tsengwa vamwe vachirumwa mhanza vamwe vachirumwa maziso vamwe vachirumwa mhino vamwe vari kuti itsikidzi asi Vamwe vacho vari kuti inda, vamwe vari kuti hatisi kuziva kuti chimhuka chiri kuvaruma ichi chidikidiki chine nzara kudai chakaiwanepi nzara iyi. Saka munhu wese ari kungochema izvezvi vati tirumwa vakomana ava. Ayayayaya, ah, ah, ah, zvatotanga so. ee eh, vanhu vakuita kubuda patv vachirumwa rumwa ndaurata ti chibaba mandebvu chiya chibude patv chichichema apa e chionekwe nemwana wacho e ehe ndati chirumwa rimwe ndebvu idzozozo netsikidzi dzangu e chidonhedzwe ndebvu idzozo dzidonhe pasi dzese chiite zuda pachirebvu apo vakomana eh, torai shampopo timbocelebrate hedu apa asi eh, vakomana tisati tacelebrate eh, hamuna kuya netutsikidzei kana one or two here munamu because ini ndoteta kurumwa vakomana ndotyira dehwe rangu he haa hatida kana one yatauya nayo sekuru
mm, wangu haa eh, pawagona pongwa kuya nesikadhi kudai so nekuti haa eh, nhamo dzacho baba haa eh, dzatoda totogara wakadhakwa ah, iwe ndakakuudza kare wangu kuti chilife chemuno munyika muno baba chaudoda toti togara une mapfunde mumusoro chaimo chaimo nekuti aha ah, zvinhu zvacho panongobuda manew problems baba ene zvinzwa kutaura zvetsikidzi wangu zvimwe zvinhu zvanga zvisiri pabhajeti renhamo yedu yemunyika inoyi baba aiwa aiwa tatova nedzimwe nhamo nyowani baba dzetsikidzi dziri kungotaurwa mumaflats medu umu haa baba apa takutonzwa hope ka toenda here toenda here kunorara baba nekuti handiti hatisina imwe skadi ndo yanga iri kupedzisira iyoyi but haona ah, kamupesi wangu kwasviba kauko handizokwanisa ah, kuwana makombi yangu ekusvika kwabhobho kauko time dzacho idzi ah, anenge amahwani plus ka sikadyaya musoro baba yakukurukura nebrain dzangu mukati umu vari kuita matoks imomo saka handiziva kuti vanopedza ngwai haa titori bhoo baba titori mulevel baba rekutoti haa togona kutorara ndaitombosaiza skadhi kani chiti haidhake baba but hey haa nhasi yatipinza mumalevels haa ah, iwe skadhi here baba ndodoro riri kufambidzana nehomwe dzedu panguva inoi baba ee eh. Ah, iwe mapfulasi enyu kaya aringonzi akazara tsikidza anzwana aringozhamba imo mudzimba umo ingori yowe yowe but haya mudheni mangu hamusati mapinda zvadzo dzikidzi dzacho zvingozvinzwirawo kunext door baba nhamo dzevamwe hadzirambirwe sadza ka baba mangu hamusati mapindwa baba manext door chete ndomuringochemei vanhu vachirumwa baba ingori yowe yuwe nyaa ye yeah.

yuwi neniwo ei ei ndatsengwa tsengwa baba ei yawaiwa ei ah baba ndandingofunga kuti manext doka varongorumwa ei ei yuwi hayi hayi hayi saka toita sei apa jirafu nadzo tsikidzi hmm? tonorara panze ah baba tsikidzi dzenyu dzakatsamwa idzi baba dzikutoruma zvakaupgradwa chaizvo chaizvo mm, mm, mm, Vako iwe hauna kreti yemazai here munomu? Tipise ka.
Haa iwe chikreti chemazai ndozochiwana mumba munomu. Ini ndakapedzisira kudya mazai acho four years ago. Chatinacho wangu ndingatowana chicard box icho chiri apo icho. Haa iwe rinoita futi card box roro baba. Takaribatidza baba but musaribatidze moto ka. Unofanira kungoburitsa hutsi chete. Rodhaka tsikidzi dzese idzi. ya ya ya i think cardbox iro rinopedza iri baba nekuti cardbox iro inogona kushanda semosquito coil ka dzichadhakwa tsikidzi dzese dzoita chitungidza chicardbox patinozorara nekumuka haa dzine tsiri dzakadhakwa baba ya pa baba ka takuzorara hope dzeumambo chadzo chadzo nekasikadhi kaye kachiri musoro kudai Hmm? Tsiki dzidzi dzanga dzida kutosveta skadhi yatamwe eh? hadzina tsitsi baba. Haa ngatichirare hedu baba. Ah.
Hazvatoita izvo. Haa mangwana baba ka chagira chikwapuro chetsikidzi chaicho icho. Mashizha emuhabhurosi baba anouraya twapfana twaizvozvo. Ah, zvokuti tsikidzi idzi baba mangwana dzinofuma dzakapfugama mumba ino yese dzichikumbira regerero. Maflats ese aya. tichichema baba tiregerereiwo tiregerereiwo tsikidzi dzenyu idzi yohwe yohwe enda kanorara kumba kwangu wabhobho mm, dedi godi tsikidzi dzinde dzenyu here yohwe yohwe

Ah, history baba iri kuramba kugadzirika iyi. Ah, pakaipa baba. Iwe, zvakaoma wangu. Nhamo yacho mahwani. Mm. Apa ukutiona kuti chi? Makuseni anhasi baba. Ndatodeedzwa na landlord wangu apa. Saka ndichimbobuda mumba umu. Ndofira mumba umu nenhamo nekufunga umu. Ne? Four days, six days usingabude mumba imomo. Nofira mumba umu sestovhu ndopandabuda paya paya baba ndatosorwa baba nezuva panze apa ndandajaira kakugara mumba hausi kuona ndikutotsukira tsukira kana ndebvu dzasvibirira kaidzi baba idzi ndinogara mumba saka ndashedzwa paya paya nalandlord paya ah, vobva vandipa two slices baba dzechingwa zvanzi tora umbonodya apo unotifendera unotidonhera apo Ah, ndatora chingwa chiya baba ndava ndapinda mumba ndava ndachisiya papushing tray yangu baba ndikati hayi kandimbonochera mvura yekudzikisira chingwa chacho ichi ah pane gonzo rabata two slices dziya dziya imwe slice nerimwe ruoko imwe slice nerimwe ruoko ndikutonditsonya ziso baba rakatogara zvaro pakona yenhingirini iya pasina kuplaswa paya kona yebhimu haa ndabva ndapera simba baba ndabva ndatoonda papo baba mm.
asi makonzo acho anenge akatotumwa here baba anenge akatohaiwawo kuti atiparadze paradze kudai asi baba achimbofunga yo plani yanhasa bcoz a ah, pada kudyiwa pada kutsengwa tsengwa usiku wanhasa samotongorarira mvura here baba sefishi mm, baba ka ah, plani yandi kutofunga izvezvi ka mahwani iwe baba e, eh, ndi kugaya kakunyebera kuti ndife inini baba iwe wobva usara uchikolekta mari dzese dzechema dzese
zviri kwere baba zvamutara izvi haa iwe unongondiisa muchikofini shamari mochema zvine kasadza mukati zviya zviya zvekuti vanhu vanounganawo mozondiburitsa vanhu varara manheru paya paya mozonoviga dombo riri mukofini mem haa zvakabhoka toda kuti tinoudza hama dzangu baba especially uncle soke vaya e eh, sokuru soke naye hope apa anomuburitsawo keshi yakawanda apa wanzwa kuti muzukuru wafa aenda kuna dead god haa vanoburitsa mari apa nyange zvavo vakandivenga haa apa thingi tazotiwo mari apo mufesi wangu tobva tasitatoka kunga business haa taura hako wangu haa chero vakakuvenga hako sekuru wako soke vaya asi apa haa vanotobvisa mari apa ukama fest baba haa mari inotobuda cheta Ah, uri kuziva wani saka mimi vajirafu ndimi makutofambira nyaya dzerufu rwangu asi musazondivharawo kamari kana dzabuda dzechema dzaumana please bcause ini ine ndakarara ka mukofini maya ndisingakwanise kunyatsoona mari dzacho currency kuti ma-us dollar here mazigi machii haa ah, uri wangu wangu handimbofe ndakakuvhara ka saka iwoka handika mundisiye ndatoechi ndatoo mubox Uzoenda kuna Soke uko. Ko hatisi takukurumidza here kukuisai mubox macho apa? Haa iwe
uda ndizoendeswa kupolisi wangu ndozotorwa nepolisi ndozoendeswa kumochari ndonorohwa nechando aa iwe unotonga unomuudza kuti afa nezuro manheru wangu watotenga box akutovigwa nhasi manheru e, atori mubox izvezvi akatodreswa dreswa izvezvi zvasara kungovigwa chete nemari kunyanya pamari apa taurai kuti paridiwa mari tobva tangomuviga votaura kuti mufi atosiyanyora wiwo kuti ini handisi kuda ita two days ndisati ndavigwa ndichingofa ndise muchibhokisi chochichi chakasakara sakara mounganidza mari kana makatadza kuita izvozvo mufi ati ari kumuka kumunhu wese achimuruwa mambama munhu wese chiruwa magwati

nemadzimai ako kumbawo kaya because nhamo kafana munenge mune nhamo muchinhuwirira nhamo eh, zvakaita baba mandevu ka eh, vakarambwa nemukadzi wavo hazvina kumira zvakanaka mukomana angoti maziso maziso ndobva angoenda kuna dedigod straight ha pakaipa zvekurusokewo Eh, iwe iwe taura shona yandinonzwa shona yemanderokwati Eh, uri kutiiko nhai wamfana iwe ah ndikuti baba manebvu washaika sekuru vakashaya nezuro ah iwe ukuti eh, muzukuru wangu ashaika saka ndakatotenga coffin nekamari kashoma kanandinako saka vakatorara mucoffin zveso vakatosiya vanyora wewo vakati nini handidi zvekunyanyochemwa sterek ndokuda kungoti ndichifa mangwana acho ndichivigwa saka vakati vada kuvigwa nhasi manheru sekuru iwe uraya kuti hakusisina chimupfanha chaya chemandevho chache sakofini ratongopo chakudiwa zvimwe zvinhu izvi nekuvaviga pakudiwa mari sekuru ava mari specially cash saka tatuya kwamuri tikati ndimi vega sekuru aripo ndimi vega vemhuri yacho e mukatotibatsira nemari apa ah ah ah saka handei handei koko izvezvi Mm, ah pasi apa gute pasi apa gute vakomana Yoo, akatonyora wiri mfana uyu Ah, okay, ndokupai mari yacho, ndokupa mari iwe wasara, ndokupai. Eh, handei chiandei ikoko. Okay, sekuru. Iwe, uri kurevesa here kuti kwati kuenda uko? Mfana uya hakusisina. Ah, zvakaoma sekuru Sokeo, handirwadza mukomana iye. Ah, yani futi ari kufona uyo. Hello.
Hello? Eh, Giraffe ndeipi? Ko how far? Ko ngoti zii zii? Haa shaya mukomana uyu, takutoenda nasekuru soka uku nhamo.
Haa saka ndakusanorara mucoffin baba. Haa ndizvozvo tomuviga zvakanaka. Asika baba musazotaura majokes ka kana masvika. Boss ndogona kuseka ndakarara mucoffin mom. Takashaya mari apa. Ah, tinotenda eh. Eh, ndarwadziwa asingaite eh, nekusheka kwata muzukuru wangu eh, baba mandevo. asiya sadza mukomana uyu eh, saka ha ah, ndapererwa singaite apa eh, mukomana eh, ashaya kudai so akambouya nechibusiness proposal chake ndikati ndichazomunyorera cheke asi zvisineiwo wazoshaya muzukuru ndisati ndakunyorera cheke zvandakuita ndakungonyorera fesi wako jirafu ndovandichasira mari yacho ee woenderera mberi nebhizinesi rawaida waiva neshungu nekuita bhizinesi kaiwe e ndichamunyorera cheki ye100 e thank you sekuru sokel thank you thank you tinotenda nerudo rwenyu Tinotenda nemari yamukutipa iyi. Amen. Asare achizadzisa shungu dzako dzawaida dzekuita mabhizinesi muzukuru. Ndinongoti kwauri koko ufambe zvakanaka eh. Asi ndisati ndasaina cheki yacho ka. Eh, ndikuda kumbotanga ndanyatsoona kuti mfana wangu uyu anyatsoenda zvemachokwadi here. Saka ndauya netutsikidzi twangu twe ndoda tombotoplanda mukofini momo. Ndimboona kuti haapfakanyika here mukomana umu kuti anyatsoenda zvamuchose here ndingani mbokanda tutsikidzi twangu tione kuti anyatsoenda here mukomana umu haa kana asina kupfakanyika apakapa haa jirafu ndobva ndakupa mari ndokunyorera cheke
iwewe ndarumwa kani sekuru kani sekuru seko unobva mauya nembare kuisa mukofini mangu here yowe maiwe yowe
ndaizviziva inini kuti mufana uyo hapana zvimapulani zvekutsvaka mari izvi rumwa rumwa iwe rumwa young man eh, tsengwa tsengwa imomo eh, history yacho tinoigadzira sei kana zvinhu zvazvichidai so yowe maiwe dadi gudi tichaitawo mari rini isusu